ro ḓigeḓa ro ḓigeḓa na miss p kha phalaphala fm ndi phalaphala fm ya koporasi ya khasho ya la afrika tshipembe ḽo kovhela muthishelesi ndi khou vha ṱanganedza kha tshiṅwe tshipiḓa tsha mbekanyamushumo ya ro ḓigeḓa na namusi nga sonda ya manakanaka ya vhuḓivhuḓi ndi no tenda no fhufhula uri vho ya gerekeni vha vhuya zwino ndi tshifhinga tsho uri vha tou ḓigeḓa zwavhuḓi ri pfevho kha mbekanyamushumo ḓuvha ḽa ṋamusi a zwi ḓivha zwa uri msp na phalaphala fm vha dzula vho farela vhaṅwe vha vhayeni vhane vhone vha ḓo guda zwinzhi nga maanḓa khavho zwino muyeni washu wa ḓuvha ḽa ṋamusi ndi muofisiri muhulwane hangei metropolitan ndi vho peter tshigubo vho tshigubo ri khou vha ṱanganedza mbekanyamushumo ya ro ḓigeḓa nda nda miss p na vhathetshelesi vha phalaphala ri khou livhiwa nga maanḓa vho kona u swika nda mthetshelesi wa phalaphala fm ndi nṋe na vhono swika tshitorwa awara ya vhufumi zwine vhone vha nga ita zwone ndi u shumisa 0860025003 kana vha shumisa x at msp underscore dj ri live kha facebook na kha youtube uri vha kone u dovha vhona zwavhuḓi ha vha muyeni washu tshirathisi 87 phonane khono 7.8 na dstv 811 vho tshigubo nṋe na musi ri khou tou tama u tou vha ḓivha khwine na u ḓivha uri vha alutshela ngafhi u zwine vha vho tou ḓiwana vho dzula kha iḽa ofisi i re kule kule nge nṱha nṱha kha ri thome ngeno murahu musi vha tshi khou aluwa kha ri ḓo lavhelesa uri vhutshilo vho nga nḓila ḓe vha tshi khou aluwa ha nthabalala mm.
oh, that's tshivhuya vhukuma so nṋe ndo ḓo bebwa ha mudzhetsi vha hune ha vho pfi fleftenzwi ra pfuluwa ra yo dzula ha ramaro hune ha vha nthabalala nda ndi tshe muṱuku ro thoma tshikolo ndo thoma tshikolo ndi tshi khou ah, ndi tshi swika ha ramaru eh, tshilaho primary school ndi yenda ya hone and the few th- zwithu zwiṱukuṱuku zwine nda zwi humbulai zwa hangei murawe ra sa tou ḓivhesaho zwinzhi na u ḓiyela tshikoloni na vhuya ra ḓiya tshikoloni ra vhuya zwiṅwe zwithu zwe nda kona u zwi ḓivha ndi tshee muṱuku ngo tou ralo ra ri na vhadededzi vhe ha u tshi rwiwa nga tshila tshifhinga hai zwo tambani vha tshi bvisa ṱhama vha huṱa khut so nda ri ndi sub a zwa vha na sub b nda zwi na vho one hanefha zwi tshi vho swika kha vho eh, standard three and four nda ndi tshi khou ḓibva number one but nda sa khou ḓivha na zwa uri zwavhuḓivhuḓi hu khou itea mini u swikela ndi tshi yo swika ka standard five ra ya ra ṅwala milingo tshifhinga hetshilani ho vha hu na milingo ya ya nnḓa and ḓuvha ḽedzo results dza vhuya ndi tou humbula zwavhuḓivhuḓi nda ndi tshi khou bva u dia zwinoni ndi mungana wanga muṅwe no pfhi mboneni hapfhi results dzo bva and then ra gidima ra swika ngei tshikoloni zwikwamani zwanga ho ḓala zwiṋoni zwe ra vha ro thusa ngei and ndi tshi swika hafhalani nda wana ndo wana hezwiḽa zwa tshi vhidzwa first class at the time i was very much excited anyway kha ṅwaha wo no tevhela nda vha ndi tshi khou tea u ya denga denga u vho kule more than 10 kilometers arali nga to bva nga bada it's 14 or 15 kilometers mara nga hedzi dzine dzavha dzi tshi khautshedza yo vha i tshi vha yo hanefha vho 9 to 10 ri tshi ya denga ra ro hala ṅwaha wo thoma u tshi pfuka vhaṅwe vha dropa ṅwaha wa vhuvhili vhaṅwe vha vha tshi khou ḓi dropa ngo ralo because ho vha u kule you can imagine ni tshi vuwa matsheloni nga vho half past four nga vho five half past ko na nḓilani ko tea u swika tshikoloni tshiṅwe tshifhinga i ra ri tshi pfukha na milambo yo ḓala ro raro ri tshi ḓo ita pulani ha posiwa thambo nga nge so hezwo zwithu zwa tshi nga ndi survivor action hezwiḽa zwa vho survivor because ni posa thambo nga hangeini hezwi yo posiwa nga ngeni na i fara na pfuka so hu na vhathu vhanzhi vhe vha vha vha tshi khou ḓoroba vhaṅwe vha tshi ṱuwa hu tshi pfhi o no tholiwa u khou vha polisa vhaṅwe vho tholiwa vha khou yo vha kha ha ha ha railway nṋe ndi nthihi kha mme yanga and mme yanga vha vha vha muthu vhe vha tshi shuma mabulasini nga hetsho tshifhinga nda ndi tshi khou kona u zwi vhona zwa uri arali hu na muthu ane a khou tea u tshentsha vhutshilo ha miyanga na nṋe ndi nṋe a huna muṅwe muthu and then zwe zwa nṱuṱuwedza uri naho vhaṅwe vha tshi khou litsha tshikolo vha tshi ṱuwa vha yo shuma ndo vha ndi tshi khou ita zwavhuḓi nda ndi tshi khou ita zwavhuḓi musi ndi tshikoloni tshiṅwe tsha sumbedza uri ndi khou ita zwavhuḓi ndo ri ndi tshi bva ngeni kha primary ya tshilao ndi tshi ya dengai ha vho na dziṅwe dzi primary school dzine dza vha dzi tshi fida denga ho vho na vho maḓabuḓe ha vha na nthabalala ha vha na vhari naho ndo swika ngeini kha fomu wani yeyo ra tshi nda dovha nda bva number one ndi hezwi ndi tshi zwi vhona uri hu na something zwino ho no ḓa na dziṅwe primary school and then hezwo tori mini relationship vhuledzani hanga na vhadededzi ha vha vhu havhuḓi nga maanḓa zwino naho hu na uri nda ndi tshi bva kule ndi tshi ya ngei zwa tshi nṱuṱuwedza ngori tshikoloni ndo vha ndi tshi khou shuma zwavhuḓi and then nda yo ndi tshi ita form two kana nda no no thoma zwo khisa khisa zwisidzana nga june nda mbo ḓi bva namba four lwo thoma and nda ndi sathu zwi experience na luthihi and then heyo ya vha mini a wake up call to me nda dovha nda refocusa and then nda vhuyelela kha number one yanga u swikela ndi tshi yo swika kha matric mara tshiṅwe tshithu tshine u swika na namusi ndi tshi sedza murahu uyo tsho nthusaho vhadededzi vha vha tshi khou mpfunza vho tamba role khulu ya uri ndi vhe hafha hune nda vha hone and then kale musi na ni tshi ri ni khou kona metsa upfhi ha inwi ni ḓo vha dokotela it was like a given na kha nṋe ndi tshi sokou vhona nga u ḓo vha zwenezwo hu na muthu we a mpfunza physical science a tshi pfhi abele mushi a tsha tshilo o ḓo lovha hola muthu he made a huge impact into my life I remember na musi ri tshi khou ita o mpfunza kha form 4 and then futhi na kha form 5 I mean hu na bugu ya physical science ya tshi vhidzwa ya Walters and Pinar hela bugu ro i fhedza early and then he used to take pride of that ra ri vhaṱanu vhe vha vha tshi khou ita physical science na maths and then kha class ya vha na more than 50 and then hu na vhaṱhanga vha four na musidzana muthihi hu ri ne ri roṱhe ra si na mudededzi wa maths ende muṱhannga we a vha o pasa matric ṅwaha wa lese o pasa ṅwaha o fhelaho ndi ene vha vha khou mpfunza maths kha matric so much that dziṅwe mbalo dza tshi tou ri balela na vhothichara ne ra sokou ri ra litshe yo ralo zwiṅwe ndi tshi wa nda ya hayani ndi ndoṱhe nda fhedza tshifhinga ndi tshi khou zama u and ndi tshi ri u i wana matshelo nda ya tshikoloni uri heiḽa ndo i wana it really helped and then uri ndi yo fhedza ro yo pasa maths ho vha opportunity ye ra i wana na vho matamba vha tshi bva mbilwi vha ḓa vha spenda three hours two weeks before ri tshi yo thoma mulingo hezwo zwithu nda wana zwithu zwe zwa zwi khou mu balela ṅwaha woṱhe vho zwi tandulula for riṋe vho vhidzwa hafhaḽani nga vho mutsila vho ronald mutsila hezwiḽa zwithu ne ndi zwone zwe zwa ita uri metse na science ndi fhedze ndo yo ndo yo phasa zwavhuḓi mara lwendo lwa vha lu lulapfu ende ndi tshi yo fhedza fhaḽa a huna tshelede yo ya tshikoloni and that's the reality a iho tshelede mukegulu a vha nayo ndi hezwi ndi tshi yo shuma ha masakona tshinganga nda vha ndi tshi khou funza dzimetse na zwibiology haningei nda vheya tshelede ine nda ḓo tea uri mini kha ṅwana o tevhela ndi ḓo kona u ya tshikoloni nda vho fhedza ndo ya yunivesithi ya venḓa ra swika hangeini Ho ḓi vha na vhuaḓa hafha nḓilani musi ndo isa tshelede thongo ya yunivesithi ya Venda Straight. Ndo ri u thoma nṋe nda ndi tshi khou tea u ya TEF. Nda ṱuwa nda yunivesithi ya, ya, ya The North ndi tshi khou tea u ita BSc. Ende ndi tshi swika ngeni tshelede tshiguvho tsha vha tsho vhea tsha i tevhekanya badi. Ndo no sokou rengekanya zwithu. Ndi tshi khou tea u fandiwa nga Agriven, ndi ngazwo ndo ita hezwo. Agriven yavho vhuya uri, hei they are technically bankrupt ndi hezwi ndi tshi vho vhona uri zwa ngei zwi ḓo mbalela ndi tshi yo vhuyuniveni ndi tshi yo ngo ita bsc vha ri ne ndo no lenga nda ri bicom vha ri hane na space a pfhi kha vha yo ita ba social sciences social work ndi yone i yoṱhe ine yanga ndzhia ngori ndo no lenga ngori ndo vha tshi khou ṱoḓea tshikoloni nda ri let me just go nda fhedza nda registara zwavhuḓi ho vho na psychology sociology anthropology social work theory na social work practical mara nda khantsela dzi social work within a week ya sala ibie i na idzi dziology ha vha na tshifhinga tshe ndo vha ndi tshi khou ḓitsola u penga vhangani vhanga vhe vha dzhena na nṋe dai nga vhe vha vha tshi ḓivha uri nda ndi tshi khou kona maths na science vha ri habe iwe a una liology u sa khou ḽi itaho hafha yunivesithi ngori nda khou ita anthropology psychology and then nṋe nda wana khou luza na confidence uri ezwi zwithu zwi ḓo nyisa gai zwavhuḓi vhuḓi mara nda konḓelela tshe tsha ita uri ndi wane tshi tshi nkhwaṱhisedza ndo ri u ṅwala exam yo thoma ndi dzi half year exams nda wana na dzi distinction at least nda wana uri mini zwi ḓo luga ndi tea u ima ima na zwezwo u swikela ndi tshi yo wana degree yanga yo thoma and ari u bva kha heyo degree yanga yo thoma ndi hezwi ndi tshi tea u ṱoḓa uri ne ndi ḓo kona u swika nda guda zwiṅwe nda yo ita musi ndi tshi vho shuma hezwo nda vho ita mba na yone mba nḓila yo vha i ndapfu yo vha i tshi itiwa over three years ndi tshi khou ita ndi tshi khou shuma o ngitshual thoyandou eh, khamusi vho tshikubo ri sa dzhena kha mba ndi khou tama u vha humisela murahu nyana kha ri
hafha murahu musi vha tshikoni eh, vha khou sumbedza uri nyimele yo vha si yavhuḓi hayani yes fhedzi vhone vhane vha vha khou tama u ḓivhona vha tshi khou bveledza zwifhio kana vha tshi khou tama u ḓivhona vhe mini nga tshenetsho tshifhinga ngauri ndi sokou tou vhona u nga ri musi nyimele si yavhuḓi ndi zwiṅwe zwithu zwine zwa khou ita uri matshudeni vha nyame vha pfha u nga ri nṋe ndi nga si kone u swikelela zwiṅwe zwithu zwa khwine ngauri zwi a fana nyimele a si yavhuḓi afha ya okay so kha uri ndi ṱoḓa u vha mini zwa tshi konḓa nga maanḓa ngori ra sa thu vha vho guidance kha riṋe ho vha u aḽa mafhungo uri mini arali ndi nga tou pasa na ngei ndi ḓo wana mushumo uri u ḓo vha ufhio ya ho vha u sa tou vha tshithu tshine muthu u tea u tshi humbula a ri ndi zwine nda khou ṱoḓa u ita kha nṋe tshithu tshihulu tshine tsha vha uri ndi tsha ndeme amba tshivenḓa afho tshihulu ndi tsha ndeme ndi musi ndi tshi ita decision yo ri mini muṅwe na muṅwe u tea u thoma hafho une a vha hone and ḓuvha ḽo thoma ndi ṋamusi a huna hezwiḽa zwo pfhi um ndi ḓo thoma musi ho no vha na hezwi kana ndi tama nṋe ndo ndo tea ndi afhaḽa a zwi relevant you start from where you are and the day to start and the time to start is now kha nṋe hezwo zwo vha zwone zwithu zwa important uri nginyumele ine nda vha khayo arali nṋe ndi nga nyago u i shumisa yone i reason yo uri ndi songo bvela phanḓa everybody vha ḓo tendelana na nṋe mara hezwi zwo rali ndi nnyi ane a khou tea uri a ite mini a zwi shandukisa arali hu si nṋe ndi ngazwo tshiṅwe na tshiṅwe tshine nda vha ndi tshi wana opportunity yo tshi ita ndi ḓi ṋea I give it my all mm. and ndi nga yeneyo nḓila ine nda wana uri mini u ḓo kona u ya phanḓa naho zwo ralo i you must know vha ḓo wa lunzhi the reality is more so muthu ane a vha tshi lingedza zwithu zwinzhi vha ḓo khukhulisea nga maanḓa mara hezwi vha tshi khukhulisea ndi mafhungo uri mini kha ndi gude kha hezwi zwe nda vha ndo ita vha ḓi ṱhuṱhure vha dovha vha sedze phanḓa and forgive yourself vha ye na nḓila ine vhavha vha khou yaho muthu ane a vha uri ha khakhi ndi o lasa ha iti tshithu ha iti tshithu ha khakhi mara ha nga bveli phanḓa and then na ḓuvha ḽine nda wana uri thongo tsha tshimbila zwavhuḓi hafha and then ndi ḓo vha i'll be down mara mafhungo ndi a uri mini let me learn ende u bva afho ndi ḓi pfarele uri hezwiḽa ndi zwa murahu zwi sa ṱoḓei ndi zwa u ita mini ndi khou dovholola zwithu zwo khakheaho zwine zwa vha zwi khou fana ndi ya afho hune muthu a kone u wana mvelaphanḓa lwendo lwavho vha tshi khou lavhelesa lwa mulovha namba mulovha u bva musi vha tshi khou ḓi posa thambo uri vha kone u ya tshikoloni vha khou pfuka milambo na zwiṅwe zwinzhi zwine zwa vha vhukonḓi zwe vha ṱangana nazwo mm. vha ri vha tshi lamelesa na musi vha hafha hune vha vha hone vha vhona iḽa tshenzhemo i tshi khou vha thusa nga nḓila ḓe so i ya thusa nga maanḓa ngauri zwiṅwe zwiṅwe zwi tea u ambea zwavhuḓi na nga luisimane kha nṋe ndi tshi sedza u bva hangei murahu zwi vha zwi na a lot of persistence konḓelela nga maanḓa mm. and ngauri vhuleme ndi a vhu ḓivha but ndi a also ndi a zwi ḓivha uri mina vhuleme vhu nga vha vhuhani vhu a shandukisea as long as you give it your all adapt and on the other hand learn hezwo zwone thiri a ḓo ri ndi lingedze u zwi amba nga tshivenḓa u ḓiṋekedza tshoṱhe ya u tshimbila na tshifhinga wa shanduka hu tshi tea uri u shanduke mm. na u guda and then vha vha vha tshi khou guda hafho hezwi vha tshi khou ita hezwo zwi amba uri tshihulu uri ndi mini ndi u shuma nga maanḓesa its hard work arali u na tshithu tshine vha tea u tshi ḓivha irrespective ya uri i vhone nyimele yavho yo bva ihani hayani tshithu tshine tsha vha ri tshi common kha rine roṱhe ndi u shuma nga maanḓesa Ndi tshone tshine tsha ita uri muthu a kone u bvela phanḓa. Naho vhone vha nga vha vho ḓiwana vha na zwiṱepe zwiṋa phanḓa kha nṋe, arali vha vha uri mini a vha shumi nga maanḓa, if you don't give your hard work, if you don't focus, I can tell you there will be a day havhala vhe vha vha murahu vha swika hafhala vha ḓi dovha vha u pfuka. Hard work, there is no substitute to hard work kha muṅwe na muṅwe irrespective yori mini vhone vha khou bva vha ngafhi.
dzi sociology dzi lodzhi nnzhi nnzhi dze vha vha khou dzi ita tshifhinga vha vha khou tshi vhona gai vha vha khou zwi konisa hani ngauri ri na bengni na musi i tshi tou vha mm. ndalukanyo nthihi fhedzi hei dzi vha dzi khou vhuya hani zwa
zwa tshikolo zwi vhavha musi u tshi vho shuma ndi a zwi ḓivha tshikolo arali u tshikoloni u vhona tshifhinga tshoṱhe so hafho vho si na vho vhuleme and ndi humbula na muṅwe wa ṱhama yanga khulu Sam Maḓuwa uh, tshintsenga dzi ology nṋe ndo ḓo fhedza phanḓa nda yo thoma u shuma ra ro no vha roṱhe ri ngenoi ndo vha bvisa for dzi drinks ndi khou vha vhudza uri khezwi na musi ology ya renga ya renga mara kha mafhungo a musi muthu e tshikoloni na vhane vha vha vha tshikoloni zwa zwino kha vha zwi ḓivhe uri ndi tshone tshifhinga tshine vha tea uri mini vha ḓi ṋee maanḓa oṱhe uri vha ite zwine zwa vha zwi khou ṱoḓea tshikoloni uri na musi vha tshi bva vha bve vho wana results dzavhuḓi na musi nao vha nga ri vho ya tshikoloni vha bva vha na degree ine ya vha na dzi fail nnzhi nnzhi na dzi sape nnzhi nnzhi vho ita nga 10 years degree ya 3 4 years musi vha khou apulayela mushumo arali nda wana cv yavho yo tou ralo na muṅwe ṅwana ane ya vha uri mini dzawe dzo bva zwi zwavhuḓi opportunity vha ḓo wana uri ndi khou tama ndi takalela u tshi ṋea muthu ane a uri mini o vha khou shuma zwavhuḓi tshikoloni a zwi ambi uri o vha o thanyesa zwi vha zwi khou amba na uri mini hoyu muthu u a ḓi ṋea tshifhinga a shuma nga maanḓa ndi ngazwo o wana mini dzi results dzo tou raloho mara ndi tshi khou vhona dzavho dzi na vhuaḓa vhunzhi naho vho no vha na degree ndi na iḽa doubt ya uri afha mushumoni ndi tsheo vha dzhia vha khou ḓo ṋea zwifhio vhone vha vha ri fha um na ṱhuṱhuwedzo fho kha mafhungo a kushumele uri ri zwi ḓivhe zwa uri na musi a ri matshudeni a si mafhungo o sokou pfhi muthu u khou sokou phasa thi vha zwi ḓivha mm. tshiṅwe tshifhinga ri a sokou to ri nṋe ri khou songo sokou phasa ri wane bambiri ri ye ri graduate ri ri ṱoḓi mushumo ri khou livhuwa ngauri heyo um ndi vhona u nga ri ndi iṅwe ya ṱhuṱhuwedzo ya vhudisa nga maanḓa kha ri lavhelese ngeno musi vha tshi vho ḓo dzhena kha m b a musi vha tshi ḓa ngeno kha m b a vha vhono thoma u shuma ee ra khou shuma hetsho tshifhinga so program yo vha i tshi khou itiwa it was a distance learning one nda ndi tshi khou shuma ndi ndi venda old mutual ya venda ra thoma ṅwaha wa thoma ra ri 26 nga ṅwaha wa vhuvhili ra vha ro no vha 8 nga ṅwaha wa wa vhuraru nṋe nda vha ndi tshi khou ṱuwa nda ḓa joburg ndi tshi vho shuma nga ngeno so nda litsha iḽa group nda vho fhedza na vha group yanga ngeno mara Kha hoyo ṅwaha wo fhedzisela, hu na tshifhinga tshe hanefha nga vho March ai a si u takadzwa nga, nga vhasidzana nṋe ndi no wana relationship ndi tshi wana relationship thi tsha ya zwavhuḓi tshikoloni zwa si tsha ḓivhalea miṅwedzi miraru ei nda zwi vhona zwa uri ndo no ḓivhudza uri mini ndi na mushumo ndi a i ṱoḓa na no i ṱoḓa a mba nga murahu nda zwi vhona zwa uri ndi vhuaḓa nda vhuyelela tshikoloni nda ya nda fhedzisa degree hezwi ndo ri u i wana nda ḓivhudza uri mini tshikolo ndo luga ndi tea u fokatsa kha zwa kha zwa mushumo wanga mara ndi uri tshiṅwe tshifhinga hu si kale nda wana ndo no dovha u vhuyelela kilasini ndi hezwi ndi tshi vho yo ita a post graduate diploma in financial planning nga university of free state and then so fhedzisela tshikolo ndo ya nga 22 na ndi tshi ḓo ya Harvard Business School in Boston and then nda yo ita advance management program and arali ndi nga tou kwama kha heyi ya advance management program it was the best learning experience ye nda i wana ndi ralo ngauri method wa hone wa u funza i mean tshifhinga tshe nda vha ndi yangei ro kona u ṱhaṱhuvhanya ṱhuṱhuvhanya kana u ṱhaṱhuvha u ṱhaṱhuvha khamphani dzo no fhira 130 vho microsoft moderna hune vha ḓo ri nifha business case for a real company na musi ra zwino u vha u khou tou guda zwa vhukuma so much that na musi vha tshi vhuya kha yavho Vha kona u ita mini? Vha sedza khamphani yavho nga nḓila yo fhambanaho, vha kona u vhona uri na ndi nga kona u ḓisa hani tshanduko dzine dza ḓo ita uri ri kone u aluwa. Nga nṱhani ha, nga, other than that, zwiṅwe zwihulu zwine na vhane vha vha vha tshikoloni kana vha tshi ya vha tea u zwi humbula, tshiṅwe tshithu tshine tsha vha tsha ndeme musi vha tshikoloni, ndi u thoma u vha na a good network network yavho i you will need it for the rest of your life havha vhathu vhe nda ṱangana navho nga 22 na namusi ri na whatsapp group arali hu na something tshine nda vhona ungari ndi nyanga nthusa hafha and then they can set up and then you come together arali ndi tshi khou travela ni tshi ya huṅwe ni amba uri ndi khou ḓa hafha ndi nyena nga nthusa network is very critical Naho vhone vha nga ya University of UCT vha dzula kilasini yavho vha bva vha ya rumuni yavho vha fhedza vha na degree vha vhuya without network you are poor vha tea u zwi ḓivha zwo ri mini ndi tea u vha na network and relationships with people vhane na musi vha tshi aluwa then you can be able to call them uri ndi na nyimele yo tou raliyo and then hu na hune vha ḓo wana uri mini vha ḓo kona u vha thusa mara vhone arali vha si nayi Vha ḓo wana hu na zwithu zwe vha vha tshi nga kona u zwi tandulula zwavhuḓi ngo ṱavhanya, zwa vha balela ngo tou ri mini, a vha na network, digirii i tshi ḓi vha hone. Zwi ḓi nga na zwine ra zwi vhona zwino. Arali ṅwana ye a fhedza tshikolo ṋamusi ndi ṅwana wa u thoma ha hawe u wana digirii, chances yo wana mushumo zwi konḓa nga maanḓa. Ha vho pfi mini, khoyu ṅwana o ya tshikoloni, o vhuya na digirii. mara ha khou wana mushumo mara arali hu na ri nṋe sa mubebi ndi nayo network ndi ine ndo no founa nda ri miss p ṅwana ngo fhedza tshikoloni a hu navho dzi learnership vhara kha vha ḓe ri mu thuse ndi zwithu zwine zwa hone uri mini zwi hone hangei nnḓa ndi hafho hune vhana vha kona u wana mishumo zwino arali muthu a si nayo network zwi konḓa nga maanḓa na zwithu zwine vha nga wana uri ndi nga kona u zwi tandulula ngo ṱavhanya zwi it takes a lot from you kha ri ḓo lavhelesa uri kha ulu lwendo lwoṱhe vhabebi vha vha khou vha tikedza nga nḓila ḓo bva ni zwila vha kha ḓi vha mm. muṱuku swika na nasi i mean tshikegulu tsha hashu tsha i mean tshifhinga tshe nda vha ndi ndi tshi kha ḓi vha primary na high school thikedzo khulu yo vha yeneyo ri tsha tshi ṱuwa tshi tshi suma mabulasini vha ḓi vhuyela mukegulu and hezwi vho ṱuwa yo shuma mabulasini nda tshi dzula na mmane wanga murathu wa miyanga and then zwezwo zwiṱukuṱuku tsha tshi vhuya and then tsha ḓi khezwo kha iṱhagana and then sa zwe ndo ṱalutshedza na musi ndi tshi ḓo ya yunivesithi nṋe muṋe ndo vha ndo no tou ita mini u ḓiṱhogomela mara kha havho vha vha vhathu vhane vha ri vha tshi dzula vho ntikedza nga nga nḓila dzoṱhe ndi khou humbula na musi thi ndo nda shumisa zwezwo zwa mudededzi mushumo wanga wa thoma ndo ya nda shuma posoni for tshifhinganyana muholo wanga wa thoma ndo vhona munzhi u penga ndi tshi sedza ndo namusi tsha ḓona zwo zwa kana vho vhoma 1400 nda ya nda renga nda ṱuwa nda ya hayani nda swika heiḽani tshelede yoṱhe nda ifha tshikegulu 1000 yoṱhe tshitshavha no tshi sa ḓivhi na zwo iteani nda ḓivhuyela mara u swikela na ṋamusi Tshiṅwe tshithu tsho no ndo no tshi vhonaho nga khegulu ya hashu miyanga naho ndi nga vha fha ḽei sendo u sia ndo dzipha eh, 5000 six months down the line or whatever no dzula phala heiḽa tshelede i ḓo vha ita uri this is okay no sokou dzula fhano ne ndi- dza ri nṋe ndi ḓo ita mini a huna zwine nda nga ita zwone dzi dovha dza mpha nda i dzhia ah tilbonea ha ndi ḓo tea u zwa ya yo sokou dzula i tea u shuma
nda papa u amba nga mushumo wo thoma posoni kha vha ri tshimbidze kha mishumo yoṱhe ine vho no i shuma ya he nṋe ndo ndo ima ima mani so ndo thoma u shuma posoni eh, for tshifhinga tshiṱukuṱuku i think ṅwaha nda ya nda shuma old mutual old mutual ndiye zwa vhukuma nda spendesa tshifhinga tshinzhi ndo thoma ndi a graduate in training uh, old mutual and then u bva hafho ndizwi ndi tshi wana my own uh, branch nda rumeliwa ndo shuma uh, venḓa zwe nda to zwi takalela zwavhuḓi because nda ndo thoma gai ngeno jove mara havho pfhi mini tshimbilani yo thusa vhathu vha hano ngei venḓa nda humela thoyandou nda shuma thoyandou for tshifhinga vhukuma ndi hezwi nda thoma no ita na mba nga murahu nṋe muṋe ndi ri hei hezwi o shuma hangeno hayani ne ndi vhona ungari zwi kho ndzima u ḓivha zwinzhi na u nari ndi khou shuma na vhathu vha old mutual nda tshi ri ndi tshi ḓa miṱanganoni hafha ndi tshi wana uri zwiṅwe vha vho ḓivha u fhirisa nṋe ndi yangei nda ḓivha ndi tshi khou ṱoḓa opportunity dza uri ndi tea u vhuya dzi sa khou ḓa ndi hezwi ndi tshi litsha nda u joina sage life ndi tshi joina sage life nda vha ndo no bva kha side ya admin ndo no vha kha side ya sales nda ndi tshi vhidzo pfhi divisional manager ndi tshi khou uh, ndi i tshipiḓa tsha sage tshe tsha vha tshi khou it was tsha tshi tshi sedzana na dzigurupu dza funeral ndi na dzi broker nda shuma hafho la hafha la for five years eh, zwa zwi khou tshimbila itsho tshifhinga and then hambo ḓi ḓa momentum ya ḓa ya renga sage life i tshi renga sage life vheni vhe na ni khou shuma sage ni wana ni si tsha ḓivha uri hei ndi kha ḓi vha na mushumo kana o itani ndi hezwi ndi tshi resigna nda yo joina african life ndi tshi joina african life hardly six months sanlam bot african life nda ḓiwana ndi kha eneiḽa nyime nene ndi vhori hai khe ya mafhungo one a tshi vho tou nga ri a na nṋe hafho hune nda ya khamphani ine ya rengiwa wa ine ndi sai kha ine ya vha i khou renga iṅwe naa and then ndi hezwi ndi tshi ṱuwa hafhaḽa nda ya nda shuma uh, eh, kzn ndi khou shuma for itala bank and then nda ndi tshi khou ṱhogomela insurance book yavho nda shuma ngeni miṅwaha miraru nda vhuya nda ḓa nda shuma avbob for two years and then nda tshi bva avbob nda nda shuma african bank no no Af uh, eh, absa bank absa bank ndi swika ngei ndo ndi general manager wa sales at a national level ndi tshi imaima na, kha- na dzi province dzoṱhe one incident ine nda i humbula ndi yangei nda ri ndi tshi ya ofisini ya tshitandani hola muṱhannga vha vha tshi mpfunza metse nda mu wana hangei

absa old mutual ya ri ndi vhuye futhi nda ro vhuyelela old mutual ndo vha ndi tshi khou sedzana na the rest of africa nda hu na mashango a 14 a africa e nda vha ndi tshi ṱhogomela hone ndi head of sales and distribution vho nigeria ghana kenya all of the sadec area so tshifhinga tshanga tshinzhi nda ndi tshi vha ndi nnḓa ndi haningei zwiṅwe zwithu zwe nda zwi guda kha hezwo ndi the cultural differences kha ḽiṅwe shango na huṅwe they are key for one to be able to really learn and be able to grow tshiṅwe tshithu tshe nda vha ndi tshi khou tshine nda ḓi khoḓa ngatsho u amba u thoma dzi relationship kha nḓila dza edzo kha edzo kha yo mashango i zwo vha zwiṅwe zwithu zwe nda vha ndi tshi khou kona u zwi ita nga maanḓa and then after miṅwaha miraru nda vha ndo no neta na nga u ṱwa ndi tshiṅwe tshifhinga na ndi tshi vuwa vhukati ha vhusiku ndi vha ndi tshi ri ndi gai ndi malawi kana ndi kenya ndi si tsha ḓivha zwina zwo ri na ndi ngafhi ndi nga nḓila ye nda ndi tshi tshimbila ngaho khamusi vha tshi kha ḓivha hanefho vha tshi lavhelesa siani ḽa zwa masheleni vha khou vhona kha maṅwe mashango na fhano kha ḽa afurika tshipembe zwi khou tshimbila nga nḓila ḓe ri khou lavhelesa nḓivho ya masheleni kuvhulungele kwa masheleni na kufarele kwa masheleni um
hu na iṅwe bugu yo no pfhi psychology of money i think the, the writer ndi morgan housel psychology of money is everywhere mara thi ngo i fhedza yeah it, it is everywhere and zwe nda kona u zwi wanisisa zwiṅwe zwithu zwine zwine vha ḓo wana zwi tshi itea i will give example ya kenya hu na tshiṅwe tshithu tshe nda tshi guda hangei vhathu vhunzhi vha kenya vha na ita zwibisinese zwiṱuku iṅwe na iṅwe ine ya nga vha hone ha vha na izwiḽa zwa uri musi muthu a tshi u koloda tshelede banngani a ri ndi khou ṱoḓa 10000 u vha khou ṱoḓa thoma ku bisinesi nyana a sami zwi nga si tone zwa tou bala mara arali vha nga sedza riṋe afha hayani nṋe ndi ḓo vha ndi tshi khou koloda 10000 ni uri ndi nyago uri ndi khou ṱoḓa u ṱuwa na Miss P ri yo ri ye phathini zwine mahumbulele a a tshelede o fhambana nga maanḓa nga murahu uri ndi yo badela a thi na tshelede yo badela murahu tshelede lani yo ṱuwa na Miss P yonola ono nyamalala ngori khou vhona uri mini tshelede yo no pfuluwa a i tsheo hafha so zwi a fhambana u bva kha maṅwe mashango zwe nda zwi guda kha vhathu vha Nigeria a hu na izwa dzi credit card nga maanḓa it's more and cash economy zwithu zwinzhi vha tshi renga vha tshi ita vha vha vha tshi khou shumisa cash zwine hafha hayani access to credit card ndi khulwane u tshi tou fhedza tshikoloni upside or card kheyo fnb kheyo and then u pfha u nga ri ndo swika and then after nga murahu nyane u wana wo no dzula na zwikolodo zwo no u tshipa tshipa nyana zwino vha tshi sala vha tshi swika ngeno u bva hafho ndi hone vha vha khou kona u wana eh, vhuimo ha muofisiri muhulwane ngeno Ndo- ya ndo lu bva hafho kha role ya old mutual nda vho vhuya nda ḓa eh, u shuma momentum group nda vha ndi eh, head of distribution for ṅwaha nga 2017 and then 2018 then i took over as the ceo so heyo role ndo ibva ndi ubva 2018 u swikela uh, eh, namusi vhuḓifhinduleli havho ofisini yavho ndi vhufhio ri tshi khou lavhelesa eh, eh, khamphani yoṱhe ya metropolitan momentum and metropolitan dzo meja nga 2010 uh, after the major while momentum yo vha i na metropolitan yo vha i na metropolitan health ine ya vha uri ndi medical aid ya hone ho vha na metropolitan employee benefits ho vha na metropolitan assets management na metropolitan retail so metropolitan was then given uri i ḓo focusa kha lower end of the market to mid level and then hedziḽa dziṅwe dzi businesses dze dza vha dzi yangei dza mover to form part of the momentum space so nṋei ndi ṱhogomelana na hanevho mbadededzi uh, mapholisa vhathu vhane vha vha tshi khou shuma kha government ndi airport space tshine metropolitan ya vha i tshi khou focusa khao and then dzi solution ri na product dzoṱhe dzine vha nga dzi wana kha any other insurance company vho sumbedza zwa uri ndi ngoho vha vho tshuwa ngori vha vha tshi khou shavha uri a vha tami u ḓiwana vha tshi khou feila kha ri ḓo mm. lavhelesa uri zwiṅwe zwa zwipikwa zwavho musi vho dzula kha eyi ofisi kana kha itshi tshidulo kana zwine vha ḓo ri matshelo musi vha si tshavha kha itshi tshidulo vha ri nṋe ndi tama uri ni elele uri nṋe ndo ḓisa hezwi na hezwi zwiṅwe zwa zwipikwa zwanga zwine nda kha ḓi tama u zwi bveledza na zwine vho no zwi bveledza mm. ndi zwifhio okay tsho thoma musi u siho vha kha tea uri vha vhuise normalize headline earning ndi profit ine vha vha vha tshi khou tea u i ita so ndi tshi sedza tshifhinga tshe nda nda dzhia position ino ya ceo ndo ita more than enough profit in line with what was really expected from me and then tsha vhuvhili hu na product ine it is going to change the industry as a whole the industry has been dikale i tshi khou struggla na mafhungo a policy dzi no lapsa muthu vha khou shuma and then a luza mushumo a tshi fhedza u luza mushumo i hu swike hune a vha o itea mini ha tsha kona u badela and then na hu na ri wa khou badela for the past 7 8 years a u tsha kona u dovha wa wa wana tshelede ile murahu ndi musi u si tsha kona u badela heyo policy ine nda khou yamba ine ya vha uri i lapse vhone vha i dzhia na musi cover yavho thousand vha vha vho badela heyo and then for the rest of your life heiḽa ten thousand i ḓura yo tou ralo heyo product kho ḓo i launcha zwino hetsho ndi tshiṅwe tshithu tshihulu tshine nda khou pfha uri mini a tshi khou ḓo tshentsha metropolitan i yoṱhe tshi khou ḓo tshentsha na industry yoṱhe Eh, musi wo dzula kha tshithu tsho tou ralaho ndi khou sokou tou lingedza u humbula uri na dzikhedu a si ṱhukhu ndo pfa vha tshi khou amba na vhaṅwe uri arali wo fila u lavhelesa so pfhi muthu mm. mutsu vhathu vhatsu kha ri ḓo dzhena fha eh, ofisini yavho sa muofisiri muhulwane ri lavhelese dziṅwe dza dzikhedu dzine vha ṱangana nadzo mm. kha mushumo wavho wa ḓuvha na ḓuvha no khaedu dzi dzula dzi hone um hu na hune a ḓo wana uri ri a wana client dziṅwe o vha na policy hu vhe na u kanganyisea nḓilani ri ri sa khou ṱoḓa u badela vha ri no ndi khou ṱoḓa ene muṋe tshigubu yanga tshelede u ḓo i badela hezwo ndi zwiṅwe zwine zwa vha uri mini um nga tshiṅwe tshifhinga ri ya vha ri tshi khou dila nazwo and then again musi ndi tshi u u ranga phanḓa tshigwada tshihulwane hu na vhathu vha uri a vha khou shuma nga nḓila yo teaho u vhofholola vhathu mushumoni a si zwithu zwo leluwaho mara uri ri kone u bvela phanḓa ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine nda vhona uri mini kha yes kha vhurangaphanḓa Hu na hune vha ḓo ri, Msp, hezwi zwe ra tendelana uri vha ite zwi khou vha balela, a zwi khou ita. Ri ḓo tea uri ri vha vhofholole vha ṱuwe. It's not an easy thing to do, mara ndi zwiṅwe zwithu zwine ra tea u vha ri mini, tea u zwi ita. Na musi ri khou tshila kha shango ḽa social media, thi ḓivhi vho zwi vhona na dzina ḽanga ḽi tshi khou kokodzela zwithu zwi siho. Hu na mafhungo a vha hu tshi vho pfhi muthu o no kavhwa basi Cat Matlala ndi hoyu ndi Peter Chigubu thi ḓivhi vho zwi vhonala ho itea minina houḽani Cat Matlala o ḓo swika a ri a ngeni kha ad hoc committee vha mu vhudzisa uri na a thenda zwino yo yafhi ngori khou pfhi yo dzhiiwa khayo a ri i kha metropolitan zwe a si ite Matlala ho ngo amba uri metropolitan health so vhathu vha vha mu vhudzisa uri ah, zwino iwe ndi nnyi ono owna metropolitan a ri ai ndi nga si ambe nne hezwi vha ri hau mulandu wa mushavhana a ri ee ndi a mushavha vhathu vha yo google uri hau na oyo muthu ono shavhiwa nga matlala ndi nnyi ndi nnyi ono owna metropolitan dzina langa ngori ndi ceo ya metropolitan not ceo ya metropolitan ḽa vha ḽone ḽo no bva nṱha vhathu vha vho doba dzimipi online vha ri nayi le ndoda esatshwa umatlala heyi zobuyanyana zobuyanyana mara zopfuka zopfuka hmm. vho lavhelisani nayo iyo khaedu ngauri ndi sikuti vhono nga khaedu ine eyi so tshihuluhulu hafhaḽa zwo sumbedzisa uri social media i nga u kanganyisa ndi tsho thoma and again na vha vha vha khou vhala zwine vha zwi vhona kha social media zwi amba uri mini vha songo tenda tshiṅwe na tshiṅwe and ndi ralo ngauri hafhaḽa ho vha hu si na ngoho kha u pfhi khoyu muthu ane a pfhi u shavhiwa nga matlala a no khou owna metropolitan zwine zwa amba uri mini hu na zwithu zwinzhi zwine ra zwi vhala kha social media zwine zwa vha uri a si zwa vhukuma muthu ene muṋe u tea uri mini a sedze zwiṅwe nga ito ḽo ḽa u, ḽa u sedzulusa uri zwi vhone uri hezwi a hu na ngoho khazwo.
Vha tshi khou lavhelesa na dzikhaedu dzine vho no ṱanganaho nadzo na zwiṅwe zwithu zwinzhi zwo yaho nga u fhambana vha ri vha tshi lavhelesa ndi zwone vha na mabambiri ri tshi lavhelesa ndalukanyo dzo yaho nga u fhambana fhedzi vha vhona zwi tshi thusa hani sa muthu o dzulaho kha tshidulo tshavho khamusi nga nḓila ine vha nga lavhelesana nayo um kha dzi khaedu dzine vha vha khou ṱangana nadzo ngauri vha muṅwe khamusi vha tshi nga ḓi ya na vhone hanefhaḽa kha zwileludzi zwa vhudavhidzani swika vhe wena si nṋe ha ni songo tshena matope mara a vho ngo kona u swika hune vha ita zwone mara ndi sokoto vhona ungari zwi elana na u funzea nga ngomu hezwo zwithu
ya zwa social media a tshiṅwe na tshiṅwe tshine muthu ya tea u responda khatsho hezwiḽani zwo ri zwi tshi kovha zwi tshi khou ḓala hoṱhe hoṱhe ro wana thimu ine ya vha uri mini i vha i khou sedza uri ndi vhathu vhangana vhane vha vha vha tshi khou vhala hezwiḽa a ro ngo responda and reason ri songo responda yo vha ya uri arali ra thoma u responda zwi amba uri ri khou vha ṋea credence vha ḓo thoma u pfha zwingana zwa tou vha wes and then after bo two, two weeks zwa vho thoma u ita mini zwa vho ya fhasi ndi hezwi ri tshi khazwo mara the second layer Ndi heiḽani ya musi vhathu vho no vha nazwo kha WhatsApp. People were circulating them. Havhaḽa vha sa nnḓivhi vhaṅwe vha khou rumela vhangani vhaṅwe vhane vha ri hau khoyo mungani wanu u khou gwadzisa matlala hu si na na ndavha hu si na mafhungo. So ndi zwithu zwine zwa vha uri mini nga zwone zwine zwo no fa a hu tshena tshithu tshine na nga tshi ita mara a hu na tsho khakhiseaho na luthihi. Ya ne ndi zwiḓa na mushumo. Ya ndi ndi zwiḓa na mushumo. Eh, vho tshikuvho kha ri ḓo lavhelesa uri zwo rali vhone arali a to pfipfi havha hu mushumoni ndi khou pfa dairi yavho yo ḓala vha khou tou awela vha vha vha tshi khou ita mini so
zwithu zwine nda zwi funa nga maanḓa musi ndi siho mushumoni ndi golf eh, nda ya nda gidimisana na tshiḽa tshibora masiari oṱhe ndi tshi vhuya ndi pfa ndo fushea eh, nga nnḓani ha golf ndi na u sedza eh, mitambo kha kha tv zwezwi zwa whether like weekend yo pfhukaho nda ndi tshi khou sedza pga and then nda dovha nda sedza na tennis yo vha i khou tamba italy and then ho vha na soccer as well zwa vho pirates musi vha tshi punedza vha khou balelwa u wana ligi ha dovha vha na ya manchester city so ndi sport ndi tshone tsha dzhia tshifhinga uh, tshanga badi and hezwi ndi tshi amba hezwi ndi khou humbula ndi univen nṋe na vhangani vhanga vhavhili ndi livhuwani muligwe na levindo vho dokotela zwi ra fom team ya bola yo vha yone thimu ya vha yo dumesa hafhalani uh, eh, univen mara wo vhona thimu dza 12 dzoṱhe dzo fhelela dzi tshi compete ro dumela u ḽiwa ra tshi diwa vho ma 13 no mara ghetto boys i khou tamba na musi ri tshi khou ya mudavhini ri sokou wana muthu nḓilani uri a eh, ni tambi na bola ri sa swiki na thihi mara vhathu vha ḓo vha vho ḓa ngeni vha khou sokou ri courage ghetto boys ri khou sea hu mutambo Ri a zwi humbula, ro zama uri ri vhe na thimu mara ra zwi vhona uri mini, a thi nga ḽi nga sport. Ri khou tea uri khwaṱhise kha hezwi zwa dzibugu. Vha swika hune vha dzula fhasi vha ḓilavhelesa vha ri, Ya, ndo swikela hune nda ndi khou tama u ḓivhona hone. A si zwithu zwine nda kona u zwi ita zwavhuḓi. Mara nga nṋe muṋe ndi tshi sedza hune nda vha ndi tshi khou bva hone, nḓila ye nda i tshimbila u vhuya u swika zwino, na opportunity dze nda dzi wana na support ya vhathu vhanzhi vhe vha nsupporta nda ḓi wana ndo no vha ceo and a si vhathu vhanzhi vhane vha nga wana opportunity yo tou raloho zwiṅwe zwithu zwine nda tea u zwi amba ndi hezwi kha vhutshilo hu na mafhungo a hu vha na mashudu hu vha na u shuma badi Ende musi opportunity i tshi bvelela vha tea u vha vha ready uri vha kone u i dzhia nga zwanḓa zwavho zwivhili vha i shumise lu lwavhuḓi ngauri arali ḽa bvelela vha wana uri a vha ready a hu na zwine vha nga ita zwone vha ḓo ḓiwana i tshi dovha ya vha ponyoka ndi ngazwo nṋe muṋe ndi tshi sedza murahu na hune nda vha hone ndi wana uri irrespective ya uri ho ḓivha na u khukulisea na u ita vhaḓa na zwoṱhe mudzimu mmbavhalela ndi ye ine nda amba uri hu na mashudu o raloho ende namusi ndi khou ḓiwana ndi tshi khou leader organization ine ya vha uri ndi khulwane vhukuma vha wana tshiṅwe tshifhinga hu no nyadziwa nga uri vha muvenḓa
hai zwo pfhi ndi muvenḓa hone hai a thi zwi wani i mean mishumoni u amba mishumo uri vhone vha vha muvenḓa a zwi a zwi dzheni fhethu mara zwa ngoho ndi zwa uri south africa nga yeneyi ine i na dzi challenges dzayo nga maanḓa maanḓa kha zwa vhathu na vhatshena mara a huna muthu ane openly a nga ḓa ri u sedza maṱoni hapo u sumbedzisa lunyadzo ngo to ralo and tshithu tshihulwane tshine tsha shuma na musi vhe mushumoni musi zwi tshi swika hafho hune vha wana vha tshi vho nyago uri ndi khou nyadziwa ngo pfhi ndi muvenḓa ndi khou nyadziwa ngori ndi muthu mutsu tshiṅwe tshifhinga ri tea u sedzulusa uri kha hezwi zwe nda tholola zwone ndi khou ḓisa mveledzo na arali mveledzo dzi khou ḓa thiri zwi a vha khwine vhukuma mara arali mveledzo dzi sa khou ḓa ndi hafho vha ḓo wana na nṋe ndi tshi vho nyago dzumbama kha hezwo o na havhaḽa vhaṅwe vha kone u nyadza nga ḽeneḽo u vhona uri a vha vho sokou dzula afho a hu na zwine zwa khou itea mveledzo ndi dzone dzine dza ita uri mini vhathu vha fhumule sa murangaphanḓa vha vhona kanzhisa vhathu vhane vha vha khou shuma u fana na vho riṋe ri tshi shaedza gai nga maanḓa ri shaedza u shaedza sa murangaphanḓa mm. uri musi vha tshi lavhelesa riṋe rine ra vha nga fhasi vha vhona hu mini zwine ra shaedza khazwo na zwine vha khou ri hezwi ri a fanela u zwi khwaṱhisesa nga maanḓa tshihuluhulu ndi execution so many times we struggle nga hezwiḽa zwo pfhi ndi ḓo thoma matshelo ndi ḓo thoma vhege i ḓaho or ndi khou nyaga zwi tshi thoma nyimele vhe ito itisa hani no you start from where you are and vha thoma namusi if you make a mistake zwi ḓo itea and then vhone vha tea uri mini vha builde u bva hanefho uya phanḓa hu na clip ndo no vhuya nda i vhona u tshi khou vhudziswa barack obama nga vhana uri na as a youth ri tea uri ri ite mini uri ri kone u bvelela vhutshiloni his answer was very simple he said get things done kha vha ite ni kha vha ite uri zwithu zwi itee get things done tshiṅwe na tshiṅwe tshine vhone vha vho ṋewa tsho no pfhi kha vho shuma kha vha tshi ite to the best of your ability ndi hezwi zwine zwa ḓo ita uri mini na musi opportunity dzi tshi ḓa dzi kone u vha ri vha sedze nga iṱo ḽa vhuthu vha aluwe tshiṅwe hafhu tshine vhathu vha tea u tshi ḓivha uri vha tshi ite get yourself a mentor arali vho kona u wana a good mentor zwiṅwe zwe zwa tshi nga vha khukhulisa a vha tsha tea u thoma vha dovha vha zwi experience houḽa muthu u kone u ita uri mini a vha thuse vha gude ngo ṱavhanya Kha nyaluwo yavho ya uri vha yo vha kha phozishini yo tou raliho, vha ḓo wana uri zwithu zwezwo a zwi nga vha zwo vha dzhia five years, zwi vha dzhia three years because vha na muthu ane a khou itani, a khou vha dede, dede, dededza. And hafhu kha hezwi vha khou dededziwa, musi hu tshi pfi kha vha ya vha wane a mentor, vhone arali vha ḓa kha nṋe vha ri tshigoho ndi khou humbela u vhe mentor yanga the first thing ndi ḓo vha vhudzisa uri what is it that you wanna do you don't come to me vha sa ḓivhi uri vha khou ṱoḓa u ita mini gai muthu ane a vha khou ḓivha uri mini kha miṅwaha ya five i ḓaho ndi khou ṱoḓa u ḓivhona ndi hafha kha vha ḓivhudzise ndi zwini zwine nda khou tea uri ndi vhe nazwo uri ndi shume zwavhuḓi musi ndi hafhaḽa vha ḓivha dzi competences dzine dza khou ṱoḓea ngei vha kone u zwi vhuisa kha hune vha vhona uri mm, arali hu na hedzi competences dza five ndi ngana dzine nda vha nadzo uri u bva hafho vha ya vha ṱoḓa muthu ane a vha uri mini a nga vha thusa nga hedzi dzine dza vha uri a vha nadzo vha tshi ḓa kha nṋe vha tou amba uri ndi khou ṱoḓa ya hangei zwine nda khou ṱoḓa u tshi nthusa ngazwo ndi one two three U ri mini? Nṋe ndi sedza uri ndi nga kona u thusa kana zwi ḓo mmbalela. U bva hafho, vha tea u tendelana uri vha ḓo zwi ṱhirekhisa hani uri lwendo lu kone u ya phanḓa. Ndi hezwo zwine zwa ita uri mini? Vha kone u bvelela u ya phanḓa nga u ṱavhanya. Ri tshi thoma ino nyambedzano vho sumbedzisa zwa uri vhutshilo ho vha vhu si havhuḓi musi vha tshi khou aluwa. Ṋamusi vhutshilo vhu nga nḓila-ḓe? Hai.
U pfi mini?

Mhm. vhana eh, vha hone vhana mhm. sa sa sa mubebi ndi tea uri mini ndi sumbedze nḓila and vhana vha tea uri mini they must be held accountable tshiṅwe hafhu musi u tshi ambiwa nga uh, tough love i tea u balantsiwa nga hune vha swika uri mini vha sumbedze na lufuno ndi hezwo zwine kha vhana zwi a ṱoḓea and kha vhana nga zwino challenge iṅwe ine vha ḓo tea u vha nayo ndi ya uri tshifhinga tshinzhi ni vhana ni tea uri ni shume nga nḓila inai ni a fhira vhabebi so challenge ndi khulu ndi ngazwo kha vhana vhane vha ḓo tea uri vha imeime kana vha tou ita zwiṅwe zwine zwa vha zwi khou yela kha mabuḓo o fhambanaho na e nne nda a tevhelela mafhungo a pfunzo vha kha ḓi ḓo isa phanḓa
a pfunzo ne mm -hmm. uya tshikoloni mm -hmm. hayo tsha tsho bva tshikolo tsho bva zwino tsha dovha li tshoba musi ri tshi khou vala ino mbekamishumo mm. eh, ndi ifhio nḓila ya masheleni ine vhone vha i shumisa ine ya vha thusa samusi vho amba zwa uri u shumiselo kwa masheleni fhano kha ḽa afurika tshipembe a khou tuvha kwavhuḓi vhone mm. vha vhulunga kana vha na vhushakaḓe na masheleni so i think vhunzhi hashu hu na fhethu nzhi ro no ḓi wana ro khakha zwi tshi ḓa kha masheleni na nṋe ndo thoma henefho mara ndo ri u vuwa maṱo no sedza phanḓa i zwithu zwine zwa vhori ndi zwa ndeme ri thoma ngo tshinga zwi nga vha zwi nga ndi zwithu zwa easy u thoma nga budget ine ya tou vha clear ende tshiṅwe hafhu a huna hezwiḽa zwo pfhi ndi ḓo imela musi ndi tshi hola tshelede nzhi nda kona u save saving i thoma zwino vha saver kha yeneyo ine vha vha vha khou i hola A hu na zwo pfi ya muholo wanga wa hula wa wa 500,000 ndi hone ndi tshi ḓo thoma. No, you start from where you are. Arali vha khou hola 200 rand, 200,000 nga ṅwaha, vha nga kha ḓi kona u vhea. I ḓo dzi tou vha uri tshelede ine vha vha khou i vhea ndi ṱhukhu. Na nezwi ndi zwithu zwe nda thoma u zwi ita. Mara na musi vha tshi khou ita hezwo, tshelede nga yone iṋe I na vhuaḓa hayo ngauri musi vha tshi khou ri ndi khou vhea tshelede a zwiḽa zwo i vhea na musi matshelo nga ngei vha vha vha khou nyanga u i bvisa hu si na na nili vha i vhea vha i litshe a ṱuwela haningei naho ya vha ṱoḓa advice kha vhathu vhane vha vha tshi shuma zwi vha zwi important nga maanḓa because tshelede nga yene ine i nga vha kanganyisa hone ine vha nga tou vuwa vha wana i nnzhi thi ri i ya dina ngori vha ḓo pfha i khou vha tote khori kha vha vha vhudze uri ndi hone hafha vhathu vha vha khou sokou sedza uri vha pfha vha songo tsha dzulisea uri na a vhathu vha nga si dzula hafha na ne vha vhona u nga ri ri a lingana tshelede i dina zwi tshi ḓa hanefho ri tshi khou vala ino mbekanyamushumo ndi fhimbuledzo ne vha nga u siana vhathetshelesi vha phalaphala fm na vhaṅwe khamusi vhane vha tama u ḓiwana nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha vha tshi khou ḓiwana vha khou vha muofisiri muhulwane wa dzikhamphani dzi no nga metropolitan mm.
tsho thoma ndi tsha uri roṱhe ro fhambana muṅwe na muṅwe u different and then tsha vhuvhili naho na ri a kona u guda kha vhaṅwe vha a guda mara vha tshi zwi vhuisa kha vhone vha tea u sedza zwine zwa vha zwi tshi khou ri mini zwi useful khavho uri vhone vha kone u aluwa Kha u aluwa mushumoni, ndi hezwi zwa uri mini? Kha vha ḓiwanele mentor yavhuḓi ine ya nga kona u vha guider uri vha kone u aluwa nayo. Mara tsha u thoma, vhane vhane vha tea u vha vha na clarity uri nṋe ndi khou ṱoḓa u ya gai, ndi tshifhinga tshingafhani tshine nda khou nyaga uri mini? Ndi tshi shumise u ya hangei. Hezwo zwi ita uri mini? Vha vhe na clarity because arali vha si na hezwo, Any other opportunity ine ya nga bvelela vhe nḓilani na dzine dza vhori dzi khou vha pambuwisa vha sokou ṱuwa ngayo vha tshi khou vhona unga ri khou ya nge mara muthu ane a vha uri u na clarity u khou ya gai u ḓo vha vhudza uri ndi khou zwi vhona afha and ndi khou i vhona na tshelede mara nḓila yanga nṋe i khou ya hangei tsho fhedzisela start from where you are vha nga vha vha tshi bva kha muṱa wo imaho zwavhuḓi nga uri you still have to start your own journey Vha nga vha khou bva kha muṱa wa vha uri mini zwa zwi tshi khou konḓa a huna tshithu you start from there hezwiḽa zwo pfhi ndi ḓo lindela 1 2 3 zwi tshi vha in place it doesn't work you're not going to move and I understand uri mini vha ḓo wa mara musi vha tshi wa kha vha vuwa vha ḓi ṱhuṱhure vha ḓi pfarele vha ṱhavhele phanḓa ndi afho hone vha ḓo kona u aluwa mulaedza wa mukegulu
ah ya ndi kho ḓo swika ḓuvha ḽine a tame ndi ḓo ri mukegulu kha vha thetshelese ndi khou nyongo amba navho kha kha mukegulu washu zwa zwino ndi tou takalela uri vho kona u tshila vha vha vha tshi kha ḓi vha hone u mbona ndo swika hafho hune nṋa musi nda vha hone ndi dza miyanga dza vhuphophi ndo And khavhoi ndi ḓi wana na vho mmane wanga vha nga vho mma vho myanga na vhone ndi vho Maria Mugwena havho vhathu ndi vhathu vhe vha ngalusa na musi na musi ndi tshi ḓi vhona ndi afha zwinzhi nga maanḓa zwa dzi values ndo zwi wana khavho zwino ndi ri mudzimu kha vha vhulunge na nṋe ndi kone u wana vho tshifhinga tsho ri mini ndi vha itele zwivhuya ndaa ah ndi khou livha nga maanḓa vho kona u swika kha mbekanyamishumo ya shena musi vha vhe na sonda yavhuḓi
ndi sonda ya emandeni
ikezwa mndu tshiri zwa phalaphala fm atina mbekamishumo yashu ya namusi yaro ḓigede yo tshimbila ngo to rali ndi tshi tama ulivhuwa muthu muṅwe na muṅwe o vho tshipiḓa tsha ino mbekamishumo hei arali si ṱuṱuwedzo kha vhone nṋe ndi tsha ḓivha uri ndi mini zwine zwa nga vha ṱuṱuwedza khevha vha tou vha muhuluhulu vho dzulaho haningei nṱha nṱha namusi e vha khou ri vhudza lwendo lwavho he vhone vha tou takuwa u bva ningei ha kha khou swika hafha hune vha vha hone ṋamusi vha na ofisi khulu nga maanḓa ya ngei kapa zwino na vheiwe arali ni khou thetshelesa ḓivhani uri zwi a konadzea manga, manga mutukana a si vhumatshelo hawo u bva kha msp na mveledzi tshitagong a ḓo vha madekwana avhuḓi musi nṋe ndi tshi takuwa hafha ri khou a mafhungoni u bva hafho ha kona u tevhela mbekanyamushumo ya thendo na nduvho ine vha khou eḓiselwa nga tshitagong kha vhe madekwana avhuḓi a ah.